בעזר השם יתברך וועט מען זיך תשעה באב נאכמיטאג בשעת המנחה וואס ווי באקאנט אז די צייט פון מנחה תשעה באב נאכמיטאג ווערט יעדעס יאר פון פריש געבוירן משיח צדקינו משיח וואס וועט אונז קומען אויסלייזן די זמן פון לידת משיח געשענט תשעה באב נאכמיטאג הייסט ס'הייבט זיך אן די נחמה אז אט אט וועט קומען בן דוד עבדיך יבא ויגד לעיני. ס'איז דא צוויי מאמרים וואס ס'שטייט וועגן די נושא וואס צדיקים האבן זיך געטראפן מיט משיחי צדקינו. די ערשטע איז שוין אין די גמרא וואס מ'טרעפט רבי שמעון לוי געפרעגט משיח אימתי כעוס צו מר. האט ער געזאגט היום אם בקולו תשמעי. אנטקעגן קומען היינט דאס בעט מען הערן אין די קול פון די אייבערשטן אויף דעם צוהערן די קול פון אייבערשטן א צווייטע מאל טרעפן יארן יארן שפעטער ווי די ראשי שלטעס פון די חסידות די הייליגע בעל שם טוב'ס א מאמר וואס שטייט פון בעל שם טוב אז די הייליגע בעל שם טוב האט געפרעגט משיח איין עשה כ א זמר האט ער געענטפערט וכ ש יהיו פיצי מיין עושי כ א חיצו דארף מען פארשטיין וואס מיינט ה' בקולו תשמעו. און וואס מיינט איך נישט כפי צו מיינען שכל חיצו? לכאורה היינו בכוס השמועה קען מיינען אסאך זאכן. און כפי צו מיינען שכל חיצו גייט ארויס אויף די תורת החסידות אדער תורת הבעל שם וואס שטייט אז ס'האלט אין איין נתגלה ווערן מער און מער און מער די תורת הבעל שם. ס'דא א פשט אויף כפי צו מיינען שכל חיצו וואס ס'דא א פשוט פשט אויך וואס דאס האט בעל שם טוב באקומען די תשובה משיח צדקני אז עס איז צו היילכן שפיץ צו מיינע שכל חיצו דעמאלטס וועט משיח קומען. איך וויל נעמען ביידע מאמרים וואס משיח צדקני האט געזאגט סיי פאר רבי שמעון לעווי און סיי פאר די בעל שם טוב און מיט דעם ארויסברענגען טאקע וואס קענען אונז טון מקיים צו זיין דהיינו בקולו של שמו ע און וואס קענען אונז טון מקיים צו זיין די שפיץ צו מיינע שכל חיצו און לאמיר זען און מקדים זיין שטייט אז ס'דא צוויי צייטן משיח קען קומען, איינס איז בעתו און איינס איז אחי שנא, זכי בעתו, לא זכי עתה עס זיין באחי שנא. נו, יעצט אז מ'ווייסט די מאמר אויך, קען מען אפשר זאגן אז די מאמר פון היה מקורות לשמואי גייט ארויף אויף איין זמן, לאמיר שוין זען וועלכע, צו בעתו צו באחי שנא, און די מאמר פון. שפיצער מיינע שכל חוץ גייט ער אויף א צווייטע זמן איינס אויף בעיטה איינס אויף ואכי שעי' מ'האט דאך דא צוויי זמנים וועלכע זמן רעדט מען וועגן צו אויב ס'היים און בכולל צו שמועס איז דאך איין זמן שפיצער מיינע שכל חוץ איז דאך נישט די זעלבע זאך דאך א צווייטע זמן קען מען זיך פרובירן איינצוטיילן אז יעדע איינס איז א אנדערע זמן דאס וואס שטייט היים און בכולל צו שמועס גייען מיר אונז אויסטייטשן גייט ארויף אויף בעיטה.

איינער פון די טעמים איז ווייל עס וואלט געווען אזא שפעטע זמן אז מ'וואלט זיך נישט געקענט עצה געבן, מ'וואלט זיך נישט געקענט מנחם זיין אז אט אט קומט משיח און ווען פרובירן אויף די מהלך אזוי, יעדער ווייסט אז מ'מאכט קידוש פרייטאג צונאכטס אויף א בעכער, יא? ס'דא א ענין אז מ'מאכט קידוש זאל זיין א התרה. ביי די אויף די אויבערשטע חלק פון די בעכער, ס'האט מיינט אז זיך גיסן אזויפיל וויין אז ס'וועט זיך ארויסשטעקן, און ס'מעג זיך אז זיך ארויסשטעקן, יא? סאו די צדיקים האבן געהאט א קונצליכע זאך, זיי האבן אויפגעהויבן די בעכער, ס'האט זיך נישט אויסגעגאסן, ווייל מען קען שאקלען און שאקלען, ס'האט זיך נישט אויסגעגאסן, פיין, מדריגה פון צדיקים, אבער געווענליך, למשל ביי הבדלה, איז דא א כלל אז מ'זאל יא איבערגיסן, ס'זאל זיך איבערגיסן צו די זייט. יעצט איז דא מנהגים אויף קידוש, מנהגים אויף הבדלה. אבער אונז העמיר פרובירן צו רעדן וועגן די נושא פון בכלל איבערגיסן, וואס ס'דא א זאך וואס אז ס'איז מלא על כל א בעכער איז מלא על כל גדותיו, און ס'דא די מושג אז א בעכער גיסט זיך איבער, מ'קען זאגן דרײַ זאכן, ס'דא וואס איז פול, דא ס'איז פול ביז אויבן מיט א קרוין, און ס'דא וואס ס'גיסט זיך איבער, פיין, בדרך כלל אז ס'איז פול מיט א קרוין ביז אויבן, א מענטש הייבט עס אויף, אטאמאטיש גיסט זיך עס איבער. נאכמאל, מען שמועסט אז ס'דא צדיקים וואס האבן געקענט באווייזן, אנטשולדיגט, ס'דא גאר צדיקים וואס האבן געקענט באווייזן אז ס'זאל זיך נישט אויסגיסן, אבער בדרך כלל גיסט זיך עס אויס. איז לאמיר א מינוט אריינטראכטן. יעדער איד ווען ער טוט וואס ער האט צו טון אין גלות, ער טוט, ס'איז אים באשערט א לעבן, אז אין זיין לעבן גייט ער טון אזויפיל און אזויפיל מצוות מעשים טובים, ער גייט דינען די אייבערשטער, גייט דאווענען דריי מאל א טאג, וועט לערנען לויט לויט די כוחות הנפש וואס ער האט, קען ער לערנען פינף שעה א טאג, זעקס שעה א טאג, איינער קען לערנען איין שעה א טאג, יעדער איינער אזוי א קאליגע מיינע קען לערנען זעקס שעה, זיבן שעה, אכט שעה, א בחור קען זיך דורך וואס לערנען אכצן שעה, יעדער איינער האט זיך זיינע מושגים וויפיל ער קען פארנעמען לויט זיין כוחות הנפש צו טון כדי צו דינען די אייבערשטער כראוי וכנכון. דער אייבערשטער פארלאנגט פון יעדע איד נאר וויפיל ער קען, נישט מער פון וויפיל מען קען, איז ווען ס'שטייט אז א איד מיט זיינע מעשים, שטייט דאך אז אונז בויען מיט אונזערע מעשים טובים די בית המקדש, יעדער איינער ווען ער דאווענט, ווען ער לערנט, ווען ער זאגט א גוט ווארט פאר א צווייטן, ער גמילות חסד, ער העלפט ארויס, גייט באזוכן א חולה, סיי וועלכע פון די מעשים וואס ער טוט,

האמיר שוין נאך א ידיעה יעצט. אילאי א שלוימער איז נישט, און עס שטימט זייער שטארק מיט די מציאות, איז אז ווען א איד טוט מער פון וויפיל ער קען, ער מאכט אפ, איך דארף יעצט לערנען א שעה א האלב צו א שעה, איך גיי לערנען יעצט צוויי שעה אנשטאטס א שעה א האלב, איך לערן צוויי א האלבע שעה, קומט אויס אז אין די האלבע שעה וואס ער האט צוגעלייגט צו די שעה וואס ער האט צוגעלייגט, האט ער צוגעלייגט נאך א שטיין, קומט אויס אז די בית המקדש האט זיך געבויט שנעלער. איז אויב א איד טוט מער פון וויפיל ער קען, ער קען בדרך כלל נאר לערנען א שעה ביינאכט, ער לייגט צו א שעה א האלב צו צוויי שעה, איז צוגעקומען נאך שטיינער שנעלער ווי געראכטן. עס קען גאר זיין אז די בעיטה און די אחישנה ווענדט זיך לויט וויפיל מעשים א מענטש טוט, וויפיל, נאכאמאל, יעדן טאג לערנט ער א שעה, אויב איין טאג מאכט ער אז ער לערנט אפ צוויי שעה אנשטאטס איין שטיין, צו וויפיל שטיינער ס'קומט ארויס דורך יעדע מעשה וואס מעשים טובים, פון די מעשים טובים וואס ער טוט, אנשטאטס איין שטיין קומט ארויס צוויי שטיינער, אז ס'קומט ארויס צוויי שטיינער אטאמאטיש, אז ס'קומט ארויס צוויי שטיינער איז איז און אז א חב ד וועט אויך בויען צוויי שטיינער צו דריי שטיינער ווערט די בית המקדש געבויט שנעל, און דא וויל איך אריינווארפן א סיפור א מעשה פון די הייליגע דברי חיים, דברי חיים איז אמאל געזעצן מיט זיינע חבריא פון תלמידים און דברי חיים האט זיך אנגערופן אז אלעס איז גרייט, די בית המקדש איז שוין גרייט, איר מיינט דאך פון צוויי הונדערט יאר צוריק, בית המקדש איז שוין גרייט ס'פעלט נאר די פירות. האבן תלמידים זיך אנגערופן, אונז גלייבן אז דער רבי קען ארויפלייגן די פרויכעס, ער האט צוגעמאכט זיינע אויגן און געווארן פארדווייגערט פאר עטליכע מינוט, די עולם האט געמיינט אט אט משיח קומט שוין, דער רבי גייט ארויפלייגן די פרויכעס און ער זאגט איך האב עס טאקע ארויפגעלייגט, עס האט זיך אנגערופן נאכן דביקות, איך האב עס טאקע ארויפגעלייגט אבער דער און דער רשע, דער און דער מאסטער האט עס אראפגעריסן מיט זיינע מעשים רעים, עס העט אין בית מקדש האלטן איין געבויט ווערן, עס האלט איין נישט געבויט ווערן, עס האלט איין חרוב ווערן, עס ווענדט זיך אין די מעשים טובים פון די איד. אידישע קינדער און אונז מיט אונזערע נייעס און טובים אז מ'גייט ארויס אין די וועג, איך נאר וואלט ארויס געברענגט די מושג אז אונז האלטן איין בויען די בית המקדש און די סופה מיט די הייליגע דברי חיים, אז טאקע וויסן אז מ'קען חרוב מאכן און מ'דארף טאקע אכטונג געבן אבער לאמיר גיין צו חלק די פאזיטיווע חלק אז אונז האלטן איין בויען אז אונז בויען די בית המקדש. מיט אונזערע מעשים, א מענטש מאכט אפ, יעצט בין איך נישט אין די מוד פון זאגן א גוט מארגן פאר איינער, יעצט בין איך נישט אין די מוד פון כאפן א שמועס מיט איינעם וואס דארף וויכטיג זאל כאפן מיט אים א שמועס, יעצט בין איך נישט אין מוד פון ארויסגיין פון מיין וועג אויף כיבוד אב, יעצט בין איך נישט אין די מוד פון לערנען נאך אביסל, בכלל איך האב נישט קיין כח צו גיין דאווענען מיט מנין יעצט, אבער דו גייסט עס יוזם מהר גאי לוי, בויסטו מער און מער שטיינער שנעלער און שנעלער, דאס קען זיין די בחינה פון בעיטה באש ישנה בעיטה. איז אויב טוט מען אלס רעגלמעסיג לויט ווי ס'גייט בטבע האדם, אבער אויב טוסטו יותר מהר גייט לוי, דעמאלס גייט עס סאך שנעלער ווערט עס שנעלער געבויט די בית המקדש, און בעזר השם איז מען זוכה טאקע צו די בחינה פון אחישנו, טעקניקלי האסטו עס שנעלער געבויט ווייל האסט געטון מער פון דיין כוחות הנפש, די זמן וואס מ'האט געזאגט אז בעתו פשיחא תקום איז לויט די כוחות הנפש וויפיל ס'איז בטבע פון די מענטש. די טוסט מער פון די טבע, העסטו בעז השם בויען די בית המקדש אסאך שנעלער. איז דאס איז וואס ס'שטייט היום און בקולו תשמעו איר מיינט דאס הערן אין די אייבערשטער'ס קול און יעדער איד הערט אין די אייבערשטער'ס קול לויט זיינע מעשים טובים וואס ער טוט במשך טאג ער דאווענט ער לערנט ער האבענט מנין ער דאווענט א ער לערנט אפאר שעה טאג אפאר שעה א טאג ער איז עוסק במסחר ער טוט סיי וואס וואס ער טוט אויף א אופן פון בעיתו וואס דאס איז די טבע פון די בריאה. תיכף נאך ברי' דארף משיח קומען דער אין דער צייט, אבער אויב טוסטו יוצא מהר י אלא דו שטרענגסט זיך און טוסט יוצא בכוחות נפש בויסטו מער שטיינער און מער צייט, אויטאמאטיש גייט דער בית המקדש אויפגעבויט שנעלער און ווען עס וועט זיין גרייט אינגאנצן מיט אלע שטיינער דעמאלטס וועט משיח קומען. און דאס איז די זמן פון אחישר, קוקט אויס אזוי.

פיין, זיי האט ארויס די נוירס און ווייסט שוין וויאזוי אונז קענען פועל'ן די גאולה שנעלער, ניט דאמאלס זיך טאקע זיך אונטערגארטלן, זאגן א ווארט די ווארט גאולה און די ווארט גאולה, ס ה ביידע האבן די אותיות ג' ל' וואו, די חילוק איז די ת' מיט א' ע ה, לאמיר מאכן די חשבון גאולה מיט נאך איינס, ביי די כולל איז די חילוק גאולה איז בגימטריא ת ם און גאולה איז בגימטריא מ ה, די חילוק פון די צוויי איז דרײַ הונדערט פֿינף און נײַנציק. סתם דרך צחות קען מען זאגן אז דרײַ הונדערט פֿינף און נײַנציק איז שיען צדיקיא, שיען צדיקיא איז ראשי תיבות שוין הויעך צייט, ס'איז שוין הויעך צייט, און טאקע מ'וועט צולייגן, לאמיר גיין פון א, ס'איז שוין הויעך צייט טאקע, און אדער וועט מען גיין מיט מאכן די טרי ניינטי פייוו א צווייטע פארנעם, די דרײַ הונדערט פֿינף און נײַנציק א צווייטע פארנעם, און לאזן גאר עס אן די כולל, מאכן מעין גאולה אזוי ווי ס'איז, איז עס מ מ היי.

די איינס וועט אראפגיין אויף טוהן מער ווי א יעלה, טוהן נאך איינס, טוהן נאך אביסל, אלף איז אביסל, די אלף דארף מען טוהן, דאס ברענגט טאקע אז עס וועט שוין זיין הויעך צייט מען זאל אויפסטאנען צו די יעלה, בכלל מען געפונט זיך יאר תשפ א וואו איז טאקע אזא ארום תשפ א וואו איז מען זאגט פייוו סעווען עיט סיקס יא, אבער לאמיר גיין אן די פייוו, עס איז זיבן הונדערט זעקס און אַכציק, לאמיר גיין צו די חשבון פון די ווארט. גלות האט מען פריער געשמועסט איז פֿיר הונדערט נײַן און דרײַסיק מאל פֿיר און פֿערציק פון די כולל אויף איז פֿיר הונדערט נײַן און דרײַסיק אז אונז ווילן מפחית זיין די גלות אונז ווילן אראפ נעמען די גלות אין סעווען עיטי סיקס און תשי פ ו וואס בלייבט איבער טרי פאר סעווען דרײַ הונדערט זיבן און פֿערציק וואס איז שיען מ ז. ני, משיח זאָל שוין, רבונו של עולם, הער שוין, די משיח זאָל שוין קומען, זאָל שוין זוכה זיין, אַז משיח זאָל שוין קומען, און אונדז וועמיר טאָן די פעולות, וואָס מ'האָט פריער דערמאַנט, יוסף און ר' געלע, אויפרעכענט פון זיך אַביסל, טאָן מער פון וויפיל מען קען, און בעזר השם וועט מען זוכה זיין צו דעם. פריעדמאן טאקע דערווארפן משיח האט די אותיות ש י ח מיטן מ ם, ש י ח איז היכות מוקצה, ש י ח איז מוקצה, ש י ח איז היכות בישול. די גאנצע ענין פון קאכן קומט דורך א פייער, שטייט דאך משיח העט קומען זיין בית המקדש לש י באש יצהר ת באש ת עשה לבנו ישרף. איז עס טאקע צו זיין די יום שכולו שבת, מ' איז ברמז אויף א ט' ושני, שטייט אין הייליגן רבי מיילעך אז מען טוט אזאך מ' יום ווערט עס א ט' ושני, איז מ' איז ברמז אויף ט' ושני טון אן טוישן די מציאות, מען קען טוישן די מציאות אזא משיח זאל קומען שנעלער, דעם צו אונז עמער טוען מיר זיכער זוכה זיין צום משיח פון די בית המקדש של אש במהרה בימינו אמן, ווי עס שטייט טאקע בזכות האמונה נגאלין, אמונה עיישת ראשי תיבות אמונה מיט שמחה, די אמת'ע אמונה איז אמונה וואס ברענגט שמחה. באקאנטע ווארט איידער טויט איז יצחק בן אברהם אברהם הוילט איז יצחק די אמת אמת אמת אמת ברענגט שמחה און בעזר השם ווען מען זוכה זיין שם נעלה ונראה ונשתחוה לפניך בשלוש פעמי רגליני און זוכה זיין וואס איך זעה נא אין עיני בשבחו לציון ברחמים די היינטיגע טאג וועט בעזר השם זיין די יום טוב פון תשעה באב רביעית גואל צעיר געבן מהרה בימינו אמן.